Бирӕтӕ абоны царды фӕлгӕты фӕсивӕды хъомыл кӕнынц ӕрмӕстдӕр ныхӕстӕй, уыимӕ сӕ сызмӕлын кӕныны бӕсты абабау. Фӕлӕ ис ахӕмтӕ, ӕмӕ сӕ кой дӕрдты нӕ хъуысы, фӕлӕ сӕ куыст та у бирӕ комкоммӕ чи хъуамӕ куса, уыдоны куыстӕй ахсджиагдӕр ӕмӕ ахъаззагдӕр. Ахӕм адӕймӕгтӕй иу у Токты Валодя, ӕхсӕнадон змӕлд Иудзинад-ы координацион советы уӕнг, стӕй уӕд нӕ республикӕ ныридӕгӕн уарзон чи ссис ӕрыгон фӕлтӕры ӕхсӕн, уӕлдайдӕр та скъоладзаутӕн, уыцы ирон дӕн ӕз, зӕгъгӕ ерысты бындурвӕрӕг. Ӕмӕ йын абон мах сымахимӕ зӕгъӕм Валодя дӕ бон хорз. Валодя, Ныридӕгӕн ӕхсӕнадон змӕлд Иудзинад йӕ куыст кӕны дӕсазмӕввахс. Уыдонӕй фондз азы аразут ацы мадзал, кӕцы хуыйны Ирон дӕ ныз хицӕнӕй чызджытӕн, хицӕнӕй лӕппутӕн. Уым сӕ дыууӕйы дӕр ис хицӕн домӕнтӕ, уыдонӕн дӕр сӕ фылдӕрӕн дӕхӕдӕг дӕ бындурвӕрӕг, дӕхӕдӕг сӕ ӕрхъуыды кодтай, иумӕ сӕ сфидар кодтат. Фӕлӕ цалынмӕ уыцы хъуыддагмӕ нӕ рахызтыстӕм комкоммӕ ирон дӕн ӕзыл ӕрдзурыны хъуыддагмӕ, уӕдмӕ ма нын зӕгъ, иудзинад цы хуызы сӕвзӕрдис ӕхсӕнадон змӕлд ӕмӕ йӕ уӕнгтӕ чи сты?

баныхас кӕной ахсджиагдӕр нын цы фарстатӕ уыдоныл мӕ уыдоныл кусӕм зӕгъгӕ ӕнтысгӕ дӕр нын бакодта бирӕ цыдӕртӕ уымӕнмӕ кӕрӕдзин барам равзӕрди йӕ уыцы ӕмбырды фӕстӕ равзӕрди ӕхсӕнады совет ӕмӕ йӕ мис лӕппутӕ бирӕ куырыхон лӕппутӕ дзы се ппӕты дӕр мӕ бон ранымайон у Мӕрзойты Тамерлан, Дзуццаты Феликс, Таболты Сергей, Базсагъурты Мухтар, Мамынты Тамерлан, мӕ иу цалдӕр ӕрдыппӕтӕй стӕм фӕзайты хсар дӕр немӕ, фӕлӕ уымӕн бирӕ рӕстӕг нӕ вӕййы, уымӕ мӕ ахсджиаг куыст кӕнӕм, ӕви дӕр нӕ мӕ хъусдарӕй йӕ куырыхон ныхас уӕддӕр махӕн ӕххуыс у. Ӕрӕмбырд вӕййӕм, алы дыццӕджы дӕр нын вӕййы ӕмбырдтӕ, советы ӕмбырдтӕ, мӕм ахсджиаг хъуыддӕгтӕ баныхас кӕнӕм. Зӕгъӕн и афтӕ Аслӕнбегмӕ, цы фӕзӕгъӕм, цӕуыл ахъуыды кӕнӕм, цы бауынаффӕ кӕнӕм, уый дард скъаппы не вӕрӕм, фӕлӕ йыл бакусӕм. Зӕгъӕм, бауынаффӕ кодтам, схъӕлӕсын кодтам, ӕнӕхъӕлӕсгӕнгӕ ницы аразӕм, кӕрӕдзийын баргӕ, цӕмӕй йын юридикон бын дура, уый тыххӕй хъӕлӕс скӕнӕм, ма кӕд Елсӕйы хъуыддаг хорзыл баномайӕм, Хъӕдыл кусгӕ дӕр бакӕнӕм, зӕгъӕм, искӕмӕн ӕй бабар кӕнӕм мӕ иннӕмбырды та фӕрсгӕ бакӕнӕм. Йӕ уыцы хъуыддаг дын бабар кодтам, ме куыд ӕххӕст кӕныс, кӕцы ран дӕ, кӕйон бахӕццӕ дӕ, зӕгъгӕ. Мӕн мын тысгӕ дӕр кӕны кӕнӕм, бирӕ цыдӕр хъуыддӕгтӕ фӕстӕдӕр кӕд фӕрсат, уӕд сӕ радзурдзӕн дзургӕ дӕр, нӕ бон цы уый кӕнмӕ. Ӕппӕтӕй ахсджиагдӕр уыимӕ хин куыст нӕ кӕнӕм, зӕрде кусӕм. Мӕнӕ дӕхи равдис, мӕнӕ махӕй лӕгдӕр нӕй, зӕгъгӕ, афтӕ. Ӕз зонын ахӕм ӕхсӕнадон къордтӕ мӕ ахӕм диссаджы куыст дӕр нӕ кӕнын, цума фыдгой нӕ кӕнын, фӕлӕ газетты дӕр, арӕх цыдӕртӕ, куыддӕртӕ махӕй хъӕугӕ дӕр нӕ кӕнын. Фӕсивӕдимӕ кусӕм ӕнӕхинӕй, нӕхимӕ сӕр баввахс кодтам, рӕсугьд ламонӕнтӕ шин кӕнӕм, мӕн афтӕ нӕ мах хистӕртӕ сты, мах фылдӕр зонӕм нӕ фӕлӕ иумӕйаг куыстӕй, кӕрӕдзим бӕргӕ. Кӕстӕрдӕр нӕ фарсмӕ им, бармӕ, йӕ ныхас дӕр нӕм хъуысы, мах ныхас дӕр уымӕ хъусы. Афтӕмӕй кусӕм Аслӕнбег. Загътам, кусӕм ӕмӕ комкоммӕ рахизӕм ӕдӕ ныр нӕ ныхасы сӕйраг хъуыды цӕуыл уыдзӕн ис уымӕ, уый у ирондӕн ӕз. зӕгъгӕ, скъолаты хсӕн ерыс куыдӕй ӕрцыдис ацы хъуыды уӕ организацимӕ?
Ацумбей Гӕз Алагиры фӕндзӕм скъолайы куыстон ирон ӕвзаджы ахуыргӕнӕгӕй. Ме мбӕлттӕ мӕ зӕрдӕмӕ цыдысты, скъола мӕ зӕрдӕмӕ цыди, мӕ раст куы зӕгъон ӕнӕгӕде, уӕд зӕрдӕрухсӕй цыдтӕн куыстмӕ. Уроктӕ афтӕ ӕвӕрд вӕййынц мӕ кӕмдӕр дыууӕ урочы фӕстӕ адӕймагӕн рӕстӕг вӕййы нӕ уроктӕм бацӕттӕ кӕнынмӕ, зӕгъгӕ. Ӕз райстон скъоламӕ цыди газеттӕ, мӕ уыцы газеттӕм зӕгъӕм фенон, зӕгъгӕ, мӕ районы газет Сӕвӕхситт куы рафӕлдӕхтон, ме зӕрдиагӕй кастӕн, уӕд мӕнӕн диссаг, мӕ хъӕуккаг Суанты Хораны ӕмдзӕвгӕ ирондӕн ӕз, зӕгъгӕ, сӕрӕй къӕхтӕм дӕр уыди ӕрмӕстдӕр авд куплеты, авд куплеты. Ме афтӕ тынг мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди, йӕ ахӕмӕй дис цы уыди, ахӕм мӕрастисӕг. Мӕ ма хицӕн афтӕ зӕгъын, ахуыргӕнӕджы хъуыддаг афтӕ у, цыдӕр ӕвӕрӕнтӕ кӕуы, уый дӕр ма мӕ бахъӕудзӕн, уый дӕр ма мӕ бахъӕудзӕн. Ме м куы ркастӕн, уӕд ахӕм ныхӕстӕ дзы уыди, Ирон дӕн ӕз, ирон мад мӕ ныййард, ӕмӕ фыды ном сӕрыстырӕй хӕссын, Мӕнӕн Хуыцау ироны хъысмӕт радта ирон цӕстытӕй дунемӕ кӕсын. Германиумӕй хуыздӕр цы уа, уым арф хъуыды вӕрди. Ӕз загътон, ӕвгъауӕй афтӕмӕй куы фесӕфа, зӕгъгӕ. Мӕ иуфӕстӕ бабадтӕн, афтӕ мӕ ӕрхъуыды кодтон, сӕгдӕр афтӕ уыди. Ясы ӕмдзӕвгӕйы бындурыл саразӕн и ерыстӕ, ирон дӕн, зӕгъгӕ. Чызгтӕн дӕр, лӕппутӕн дӕр ӕрхъуыды йын кодтон положение, уагӕвӕрдӕ ныр хъуыды кодтон, бахатыр Касланбег, мӕ тынг дзӕбӕхӕй, мӕ амондӕн, ӕз цыфӕнды дӕр куы рхъуыды кодтаин Аслӕнбег, уӕд мӕ фарсмӕ ӕххуысгӕнӕг куы нӕ фӕуыдаид, алы хорз хъуыддагӕн дӕр ӕхцайы мадзал куы нӕ уа, ӕхцайы фӕрӕзтӕ, уӕд зын кусӕн и. Уыцы хъуыддаджы та мӕ фарсмӕ, мӕ амондӕн, стут фӕсивӕды амондӕн балӕууыди мӕ зондджын Тамерлан. Зӕрдӕмӕ тынг айста, загъта уыцы хъуыддаг мах скӕндзыстӕм иумӕ, зӕгъгӕ. Ме фараст хатты кӕнӕ фондз хатты чызджытӕн, цыппар хатты лӕппутӕн, уалдзӕджы чызджытӕн, фӕззӕджы лӕппутӕн. Ме уыцы ӕхцайы фӕрӕзтӕ, уыцы ӕхцайы фӕрӕзтӕй уӕлдӕр радих кӕны Тамерлан. Мӕ афтӕ зӕгъӕм, кусы, фыдӕбон кӕны, куыстуӕтты дӕр ами, фӕлӕ Тамерланы хъӕздыгдӕр лӕгтӕ дӕр бирӕ и, фӕлӕ фӕсивӕд ам алчи йе ргом афтӕ не здахы. Мӕхи номӕй дӕр, уӕ номӕй дӕр зӕгъын бузныг.
Нер, кӕд ыл дзурӕм, уӕд цавӕр кары сывӕллӕттӕн дзы, фӕсивӕдӕн дзы у сӕ бон архайын? Уагӕвӕрдмӕ гӕсгӕ фарастӕм иуӕндӕсӕм къласы скъоладзау фӕсивӕдӕн, чызджытӕ ма лӕппутӕн фарастӕм, дӕсӕм, иуӕндӕсӕм къласмӕ иуӕй-иу хатт афтӕ мӕнӕ тынг-тынг зӕрдиагӕй сӕ фӕфӕнды мӕстӕм къласӕй кӕйдӕр бауадзӕм, фӕлӕ уый арӕх нӕ вӕййы. Ӕрмӕстдӕр фарастӕм, дӕсӕм, иуӕндӕсӕм къласы ахуырдзау. Ер ацы аз ныридӕгӕн хӕсгонд ӕрцыдис Вер Лапуцатӕ кӕныс. Уазӕджы скодта мӕн ацы низы тыххӕй, уымӕн мӕн сулӕфын нӕ уадзын мӕ ӕрхи салат дӕр афтӕ куы зӕгъа, ӕмбырдтӕ ма кӕнын, уӕд гыццыл хъусын хъӕуы. Мӕ чызджытӕн сабыр уыди, мӕнӕ бон балц скодтам ӕй. Беджызты чызг фӕуӕлахиз хъӕдгӕронӕй, Фыццаг бынат райста нӕуи тавта алы район дӕр фархӕй, хъӕуы районтӕ ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы та хибарӕй. Вӕййынц дыппӕтӕй хъӕутӕ авд районы ӕмӕ город Дзӕуджыхъӕу-иу азты алы хатт дӕр. Йӕ йӕ иу хатт скодтам, нӕ къухы бафтыди, Ӕз мӕхӕдӕг Хуссар Ирыстонмӕ ацыдтӕн, ахуыргӕнджытӕн семинар скодтам, мӕ уӕд ӕнундӕсӕм азы Хуссар Ирыстонӕй дӕр уыди чызг, тынг, тынг дзӕбӕх равдыста йӕхи, стут Длабе, нӕхи, нӕхи хъӕуйӕуи дӕр, нӕхи фӕсивӕд, нӕхи ахуыргӕнджытӕ, мӕ уырдыгӕй дӕр уыди чызг, уый дӕр тынг, тынг дзӕбӕх уыди, афтӕ уӕд уыдысты иуӕндӕсӕй. Афтӕ дзӕбӕх уыдысты мӕ ӕхсызгон уыди, кӕддӕр ма не фсымӕрты дӕр нӕ фарсмӕ уыдысты, Хуссар Ирыстонӕй дӕр, Лабийӕ дӕр. Ома Зайттагъ Ирыс цӕгатирыстойнӕгтӕй уӕлдай сӕ бон архайын вӕййы хуссарӕн дӕр ӕмӕ уавӕр уыцы бары дӕтты, цӕмӕй ныр мӕнӕ зӕгъӕм диаспоратӕй дӕр кӕд исчи цӕттӕ кӕнын ам йӕ фӕнды, Бацархайын уыд къуылымпыдзынӕ уыдзӕни. Ӕмӕ йыр зӕгъӕм, Хуссар Ирыстоны бафӕндис, зӕгъгӕ, цӕмӕй ацы ерыстӕ уым скӕнат сӕхи мадзӕлттӕй, уӕд цы цӕстӕй кӕсут? Аслӕнбег фӕнд уыди, ӕз мӕхӕдӕг мӕнӕ ӕппӕлыныл хыл нӕ зӕгъын, фӕлӕ тынг дзӕбӕх наукӕимӕ ахуырады министр Гасситы Натали ма уыимӕ фембӕлдтӕн тынг бӕстон адӕймаг ирондзинадыл афтӕ зӕгъӕни ма тынг хъӕддыхӕй архаймӕ бацин кодта семинар дӕр уыйы аххосӕй скодта ӕмӕ афтӕ бафӕндыди мӕ тынг ӕрӕмбырд кодта ахуыргӕнджыты мӕ нӕ фӕнды афтӕ мӕнӕм алы район дӕр куыд вӕййы афтӕ уал ӕй скӕнынмӕ хъавӕм ӕрмӕстдӕр горӕты цхинвалы скъолаты хсӕн мӕ кӕд ацӕуа, уӕд хъӕуы районтӕ дӕр ам бафтаудзыстӕм. Ис нӕм фӕнд, дыууӕрдыгӕй дӕр ӕмбарындзинад и, мӕ чи зоны, хъуыддаг фӕрӕстмӕ уа. Валодя ныридӕгӕн загъта, зӕгъгӕ, фондз хатты уыдис чызджытӕн, цыппар хатты лӕппутӕн йацы ерыс. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, рамбулынц ӕмӕ сӕ Дарддӕр цардис куыд сбӕттынц ирондзинадимӕ? Йе
сбӕттынц, куыд сбӕттынц, зӕгъӕм афтӕ, мах сӕ рох нӕ кӕнӕм. Раст куы зӕгъӕм, мад уӕлахиздзау, йӕ кӕронбӕттӕн ерыстӕ чи рамбулы, чи уыдонмӕ, уымӕн ма бахӕс кодтам преми, преми нӕ фӕлӕ стипендийы сырдтӕ мин. Зӕгъизонмӕ республикӕ ӕппӕтӕй стырдӕр стипендийыл минмӕ ассӕдӕ сомы, мах та ӕртӕ мины фидӕм. Кӕмфӕнды куы ахуыр кӕна ӕртӕ азы, цыппар фондз, ӕхсӕз азы, уӕддӕр махмӕ ис стипенди. Уымӕй уӕлдай мах сӕ нӕ рох кӕнӕм, бирӕ хӕттытӕ сӕ ӕрӕмбырд кӕнӕм, афӕрсӕм сӕ ахуыр куыд цӕуы. Стӕй мӕнӕ ацы конкурсӕй уӕлдай мах кӕнӕм цыдӕр мадзӕлттӕ, рӕсугъд мадзал нӕм вӕййы Нӕ офисы мидӕгӕй ӕрымбырд кӕнӕм сфӕлдыстадон изӕрты нӕм вӕййы поэтикон артдзӕст малусӕг дӕр байгом кодтам фыстыты цӕдисимӕ, стыр ныхасимӕ. Ме уый фӕлгӕты нӕм куы вӕййы сты бӕрӕгбон, уӕд уыцы чызджыты лӕппутӕ дӕр диссаг нӕ зӕрдӕрӕхстысты йӕ иууылдӕр йӕ уыцы фӕсивӕд. Мӕ зӕд чи амонӕг вӕййы, чи заргӕ фӕкӕны, чи кафгӕ, мӕ сӕ нӕхимӕ ввахс кӕнӕм, рохсӕнӕг кӕнӕм. Уыдон дӕр цымыдисӕн цӕуынц мах ӕхсызгонӕй цӕуынц Арслан Венгеры, куы фӕдзурӕм, уӕд зивӕг нӕ кӕнынц бындӕр. Ӕмӕ ир дарддӕр уӕ размӕ цавӕр хӕстӕ вӕрут? Нӕ размӕ вӕрӕм ахӕм хӕстӕ, раппӕлӕм нӕхицӕй, Ацы аз нын паддзахады ххуыс кӕны грант рамбылдтам йӕ уыцы конкурсы тыххӕй, ӕмӕ мӕнӕ нациты министрад чи у Цуцит Аслан, уый ныл тынг тынг нӕ фарсмӕ балӕууыди, ӕмӕ ӕхцайы фӕрӕзтӕ нын радтой, ома ӕмбулгӕ ракодтам нӕ конкурсмӕ гӕсгӕ. Мӕнӕн гыццыл фенцондӕр уыдзӕн. Тамерлан дӕр нӕ зӕгъы, афтӕ зӕгъӕс уӕддӕр ӕххуыс кӕндзӕн, фӕлӕ паддзахадон ӕххуыс куы уӕд и хуыздӕр у ноджы хуыздӕр дарддӕр дӕр кӕндзыстӕм алцы конкурсы мӕ раздӕр-иу афтӕ уыди цӕмӕй балцархайой фӕсивӕд уый тыххӕй у сын адзурын хъуыди рацӕут хорз хъуыддаг у зӕгъгӕ ныр та фӕсивӕд сӕхӕдӕг йӕ скъолаты мидӕг афтӕ вӕййын ӕмӕ бирӕтӕ фӕфӕнды балцархайын мӕ чи барцархайа уый тыххӕй нӕм зындзинад нӕй бирӕ бирӕ фӕсивӕды фӕфӕнды Мына ӕртӕккӕ мал цӕттӕ кӕнӕм ноджыдӕр мадзал, мына университеты ахуыр кӕнын дзӕбӕх куырдиӕтты чызг Бестауты Алана, ме мӕнӕ дӕр сфӕлдыстадон изӕр цӕттӕ кӕнӕм, мӕнӕ уыцы Малусӕджы фӕлгӕты. Стыр бузныг, Валодя. Куыд райдианы куыд загътон, зӕгъгӕ, фӕсивӕдимӕ кусын хъӕуы. Фӕсивӕдимӕ куы нӕ кусай комкоммӕ, сӕ рыст куы нӕ хатай, цӕмӕй хъӕрзын суй куы нӕ ӕмбарай, уӕд сын макӕмӕ дзурдзынӕ, уымӕй нӕ размӕ цӕудзысты нӕ фӕстӕмӕ ӕмӕ Уӕ организаци комкоммӕ скуыст кӕны, адӕмӕй уынынц зӕрдӕ дзы райы, ӕмӕ дзы адӕмы зӕрдӕтӕ куы райой, уӕд адӕмы фарнтӕ бирӕ у. Ӕмӕ адӕмы фарнӕй ды дӕр ӕмӕ иумӕ кӕимӕ кусыс, йӕ уыдон дӕр хайджын ӕмӕ хайырджын ут.